Kamoro moro ma intie jaya ma Lolwe TV en kinde makare ma endi en chenro mar kuku mar wach kachiel kachiel antiere kod eh, jagoro mongirore mar eh, Kupete bade ma Kisumu wadwa rango weche goeko mag ikruok ne penj mabiro mag goeko ma klas aboro kod klas apar kod ariyo. Arwaki e studio. Erokamano. E mos eh, joneno mar Lolwe TV nyalo wacho ne Amo- nyingi bende. amoso joneno waduto nyinga sabrina wange ajagoro maduong' ma kupet kisumu county Mm. Erokom ne nyaka ka jagoro mar Kupete Kisumu County ang'eyo ni sani uru kaka jopuonje. Samoro usebedo kod romo koni kod kocha kata kapok ubedo godo tuchano mar bedo godo mondo mi urangi kaka udwa ikoru ne piny mabende biro mag klas aboro kata klas apar kod ariyo. Ikruok machalo kama endi bende osebetie. Osebet mm -hmm. at Kisumu County ne ji oromo last week mm -hmm. e sub county levels. Yeah. Ji ne romo Kisumu West ne ji romo kamoro ni Barnabas. Mm -hmm. Ah, Kisumu West ne giromo Sinyolo Girls, Kisumu Seme ne giromo Barnabas, Moroni ne giromo Menara, Ah, jo Nyakach noromo Thudibuoro, gi jo Nyando to noromo Ahero. Koro ne giromo e sub counties gi jo security, jopuonj madhi nono penj, principal mek secondary schools gi head teachers mek primary schools giketo uh, program kaka penj ni dhi chakre kuonde midhi kawe gi kaka inyalo no- nene kaka ibiro tieke koro nono ni- ni- gini nosetimre kisumu kae pok otimre To Program- koro gin okenge mage ma uketo kare ma uikorugo ne penj machalo kama ini nikech jo winjo nyalo gombo dwaro ng'eyo ni to gin okenge machalo nade ma udhi kawo ok program to en mana kaka ne nitie last year to mano en gima iluongo ni kenya national examination council ema mm. obiro gi program margino mm-hmm. ko tele gi jo ministry of education mm. wan kaka union wadhi kacha to ensure ni there is a due process is followed mm-hmm. wadhi kacha to ensure ni jowa moka gi jowa kenya national examination councils gi otiyo tich makare to bende ok gibedo victimized gi jo Kenya National Examination Council. Mm, gibedo Hi- victimized, right? Higa ka higa waneno kaka jo Kenya National Examination Council osetimo makosa to makosa ni itero ni japuonj ma nyokawa kawa e klas ni odhi otimo ang'o nodhi ong'i penj kaka invigilator kata supervisors koro magi ema nyaka wadhi wawinjre ni tij invigilator en ang'o tij supervisor en ang'o the principal ni en ema iluonge ni ma- exa- center manager obende tije en ang'o tije chakre kanye to rumo kanye koro nya wadhi lero maber ni ng'ato ka ng'ato ok ng'i tije ang'o miyo kinde ka kinde un uh, unions mag jopuonje uchalo mana jok ma samoro nie e lweny kata kedo gi aidha obed tsc kata obed eh, nek wan ok waked gi sirikal ok mm. waked gi nek ok waked gi tac mm. wan tijwa en pointing out adiera mm-hmm. ka gimoro dhi mobam to wawacho ni timuru kamae mm. to seche mawawacho kamano no to jogi ok dwa mm-hmm. timo kaka wawachono mokwongo wasega wacho kendo wasega nwoyo mm. ni Kenya National Examination Council kaka en parastatal maduong' yeah. onego bed gi jogi ma gise train mm -hmm. monego bed ni bedo examiners bedo supervisors bedo invigilators nikech kochopo ka gi blame jopuonj uh ah, -huh. Ah. osiko gisiko gi blame na jopuonj sasa ni jopuonje ma nyocha winjo kane wane gine briefing Nairobi mm. kapok ochopo eh, sub county level Yeah. nitie national briefing nairobi to ne wawinjo jatelo chairman jakom mar kenya national examination miluongo ni professor george magoha kaluongo jopuonj ni jopuonj are stupid mano ne en unfortunate statement emomiyo as a union wadwaro ni kosega mi responsibility to kimed kiwacha wacha utterances moko jok miluongo ni stupid gi kendo midhi ikawo mondo odhi ogineneni odhi o supervise penj odhi o invigilate nowacho kanyo ka ba- ambassador Amina Mohamed to wahero kaka owuoyo owuoyo ka ambassador ka jambetre adier yes to en to kopwakni to wacho mna gike nono ok adwa wacho wach profesa magowa ka nikech ndalo moko be nowinjo ka skunde wang' ka nowacho nang'o ni Ji biro timo penj kata ji biro timo penj kata tie yen to kinyne to skunde moko medo wang' kabisa en ojawit ga weche to koro emomiyo wan kaka union wasegoyo koko ni kar preparations mar exam kae ok nyal timre ka onge CEO sani seche ma wuoyo kodi gi higni mar ariyo sijui mana mar adek jo kenya national examination council otamre yiero ceo makoro magoha ema wuotho left right center ka gini ne wayie ni ne gitiyo gi matiangi maber ne gitiyo gi matiangi ba ne gikelo reforms to reforms gi nyaka koro gibed anchored e system ma kama tienge owuok to koro kiny magoha kowuok to onge ng'at manyalo tiyo maber Mm. Secondly, kwa dwaro ni penj ni ki kwalre kaka iwa wacho no. Mm -hmm. There must be a substantive CEO ma the back stops kume. Mm -hmm. To sani waneno ka CEO mar Kenya National Examination Council en ng'ano? En Masi Arogo. Mm. Masi Arogo ni okete acting. To ng'ato ibro act nyaka karango. Mm yes koro as a union wasebet kwa wacho ka ni ndikuru ng'ato moromo gi tijno mondo ong'e internal mm. nikech kwalo penj chakre ga kanye kwalo penjo wuok from nowhere kwalo penjo wuok from kenya national examination council gin ema gi haya jok ma seto penj gin be gima ng'eyo printers mag penj koro seche ma question wuok cha jo kenya national examination council of jok ma tiye iye kanyo Yeah. ema leak ga exam iwinjo koro seche ma pesa chokre e skunde cha nitie kaka kata principonde mwa naseng'eyo mane chokoga pesa ging'eyo ni wang'eyo ng'ato giwacho ni parents ni wang'eyo ng'ato ka Kenya National Examination Council ok giwacho ni wang'eyo jopuonj koro kwang'injo ka profesa magoha en omiyo ang'o? warning warning ni ochiw ni jopuonje ochiw ni supervisors ochiw ni vigilators to ok ong'i iye kacha iye kacha the first reform onego bed ni itimo en ni ka en- uonge ng'ato mose indiko to ukaw masi arogo to u- u confirm en tich marach en chik en timbe marach kawo ng'ato nukete acting for the second year running mm. ni last year Kenya National Examination Council notimo ang'o ni ne gi advertise mm -hmm. eh, position ma CEO yes. uh. ma Kenya National Examination Council mm. to kane gise advertise mm. ne gimanyo ja masters mm -hmm in education mm. kata any other qualification mm. sincerely ok inyal wacho ni nyaka negi advertise gikoso ng'atno mm. ng'iyudo ng'at man gi masters in education kata masters in any other eh, course kato ng'at man gi integrity ok tek e Kenya man gi ji sani hawo mana i milion piero abich iwinjo to the fact ni gi otamo gi yudo en ni kara ok gi trust anybody to kok gi trust anybody kara nyiso ni shida wuok mana kuro koro wan as a union wawacho ni kanyo ema makosa chakre beduru jok manyalo bedo gi decisive you are decisive people inyalo make decision dichiel ni waseketo Mercy Arogo bed substantive eh, appointed CEO. Mm. Kwa kamano to masi alogo wuog oko waket ng'ane ng'ane kanyo. Mm. To koro kwa keto ni en mana magoye ma wuoyo koni magoya wuoyo kocha to wacho gike nono o confuse jopiny. Wan kaka union wadwaro ni penj no tim maber nang'o nikech nyithiwa ema dhi timo penj ema dhi timo penjgo. Mm. Secondly jopuonjewa ema opuonjo nyithindogi. Mm. Thirdly mae be ema konyo nyithiwa go yudo go promotions. Jopuonj be seche ma dhi e interview mm. bro yudo ka results go are the basis mar promotions koro wan a stakeholder a stakeholders nyaka wabed ga kwagoyo koko seche mwagoyo koko no tiyudo ka iwacho ni wan wago, wago lweny ok ni wagoyo lweny what is happening en ni seche moko kata kalente wawanjo ni ker uhuru kenyatta nowacho nang'o ni wawuo gi jo tac mondo kik wang'any ndalo penj Penj, ah. to iyudo ka sani tac is dilly darling Odili dali mondo penj ochakre kiny kang' wasechako ng'anyo ndalo penj to wach ni jogi jogi rito ga mana saa penj mm. iwinjo mm. saa nini wawuoyo mana dichiel nyaka giwuoyo gi jo KNUT giwuoyo jo Kupet then after that gidhi giwacho mna kiumba kimotho ma spokesman ma TSA odhi wacho mna giki nono gike mane ok wacho yes odhi wacho mna giki no kose wacho sama gidhi loso ni da kudhi to los kod gi jointly nase wacho kae ni en ga divide and rule emomiyo giromo gi nat mopogore giromo kupet mopogore mm. koro gik mane wawacho dwa wuoyo kod TSC e, ne en issues ma affect japuonj Yeah. secondly ka en issues ma affect japuonj japuonj is not ok ong'e maber tij japuonj everywhere nyaka kar ka penj Kenya National Examination Council ok bi bedo maber obed KCP obed KCSE to kata kar KCP gi KCSE kae nawinjo ka professor Magoha wacho ka ni sani gisebiro gi technology Yeah. or technology which means ni gini kaka gidhi neno penj which means ni odhi bedo released very fast uh, uh, faster mm -hmm. last year ne results obedo released ndalo christmas mm -hmm. this time onyalo bedo released kata ndalo jamhuri day mm -hmm. to one answer union wacho ni mano ber uh -huh. to seche ma release results ni mm -hmm. to aye japuonj tido chulo next year november mm -hmm. yes kaluka chudo ka be wede dwaro ga no wuoye mm -hmm. ngato osetiyo ni tich inti pakri mana kaka osetiyo ni tich ni ni release results piyo piyo ochal ng'at mong'iyo mpira refari mar mpira cha results osewuok to in ibiro chule next year gor gor osetugo lese kata gi rayon Ah. kata kenya Harambee stars osetugo gi algeria jo fifa kata jo kff doro chudo ng'atno e november sincerely refari ni kata ka dhi timo tije moko obiro bedo motivated ok obi bedo motivated donge koro kaw japuonj kaka refari yes to kaka japuonj mar refari japuonj en refari mopogore nikech kata refari cha be seche moko bedoga gi nene tempted mm. i think gima magoha temo wacho en ni jopuonjgi kik tim betting nikech seche moko wachre ni referees ka betimo ga betting kose mm. beti ni Harambee Stars dhi loyo mm. koro en sure ni Harambee Stars oloyo awinji Zabulon wakaw yo matin kae to bro duogo e thuolo mar ariyo kod chenro ni ka bende warango weche go mag ikruok mag piny ma bende biro nyime kaindi mag klas aboro kod klas apar kod ariyo ma indien koko mar wach kod anja

kamano moro maintie jara mar lweti wachako duoge thuolo mar ariyo maendi en chenro mar kuku mar wach warango ikruok mag penj mago eko mabiro nyime kaendi klas aboro kod klas apar kod ariyo antiere kod jagoro mongirore mar kupet e bade mar kisumu obiro mosu chako nyiso nyinge kaeto dhi nyime kod twak machalo kamende chaka rwaki e studio erokamano uh, mos oganda amos ujo nenowa nyinga zabron olicha wange ajagoro maduong' ma kupet kisumu county atelo ni jopuonj ma secondary gi post primary at uh, polytechnics ah. gi teachers training erokamano kaka jatelo mar jopuonje winjo ka itemo kelona wach moro kaendi ni ne konego bed ni rango jok ma administer weche mag penj gieki mondo chak obed another body mopogore gi jopuonje mm. nang'o to maendi bende nyalore kaluwore kod die cost of living ma bende nitiere e piny mar kenya jogi bi chul nade e samoro ka tun kaka jopuonje samoro ok chulu kuse administer penj goeko to koro kwachako kel another body mabiro ting'o jopuonje ma administer penj e kenya te kwan nieri ok nyal bedo matin gito omenda gidhi akany to gin jopuonj onego bed ni chulo ang'eyo ni jopuonj mikawo nikech gin pesa githin inyalo ga migi pesa mathin to ok awacho ni body ah. nek no has a capacity ma ndiko joge joge moko gin jopuonj moko ng'eyo maka gikawo japuonj to japuonj gima wawacho as a union japuonj dhi kacha on contract mm-hmm. ok onego bed ni ka makosa osetimre ka nek to mm. japuonj rimbo lose tije tich gi p- timo tij nek cha opogre tij ne puonjo chande ondike gi teacher service commission nek is a different entity ma kidhi timo for instance ne nitie ng'ato refari moro mar fifa miluongo ni marwa Yeah. ka nosedhi fifa world cup to otimo Mano makosa chama soya. yes dak ne tac oriembe tich mano wawacho ni tich motim kocha mar nek cha opogre gi ma tac yes ng'ani odhi mana timo tije ref kocha ok onego bed ni olose tije koni mana as a union wabiro fight for secondly gimomiyo awacho kamano ni nitie nitie pressure mm. isewinjo magoha ka wacho profesa magoha kwote nikech en e- koro en e chairman gitamre appoint ceo koro en e jatelo maduong mm. koro akwote several times nikech owacho nang'o ni principles moko collect pesa mm. to koro seche ma principal collect pesa ng'ama dhi hinyre nang'o en japuonj mm -hmm. nikech japuonj ni mm. emoketi gi pressure ni nyaka ikwal penj mm. nyaka itim ang'o iwinjo mm -hmm. seche moko miyo skunde moko yudo ka sani kochopo third term jopuonj okuya kuya Koro wan be asa union nyaka nyang wadhi e meeting gi wakwer principal nde ma bende dwaro kwalo choko pesa under the guise ni vote heads moko sani is not allowed. Mm. Nitie pesa moko levies iluongo ni ve- levies extra levies not allowed. Mm. Koro idea mar choko pesa riketo jopuonje wa stress. Iyudo ka japuonj odi makosa, japuonj iluonge board, japuonj ndiko ni makosa magalagala, japuonj bedo interdicted. Mm. Iwinjo. koro TAC nobiro gimoro ni delocalization delocalization ni ok okonyo gimoro nang'o nikech i delocalize kwelo mane nitie kama ne nitie chande itere kama odhi kwelo manyien mm. yes emomiyo as a union be wabende we were against delocalization mm. iyudo shidas manie county ng'ato ne jakuo nyamira kocha mm. to kele kisumu kata ng'ato ne jakuo baringo okele mm. kisumu ng'ani pod oboendele gi kuone ka in polis mana chamo ga soya eh, e ndara kae mm. tigole i transfer mm. donc kwani kinyis kitere bungo malo polo dhi kwalo penj mm-hmm. amino eh, chama soya ah. koro wawacho ni delocalization should be done kanga ja principal otimo makosa ti obedo penalized within that framework kama otimo makosa mm. jopuonj be kiket gi stress mang'eny ma indiko negi makosa imanyo gi sani ibro yudo ni kuonde de, eh, skunde mang'eny nochakre mm. agas kae jopuonj mang'eny iluonge board mm. gi makosa moko mathindo thindo bara kara prinsi punde gi oseng'eyo ni ng'atini ok bi timona gik mwadwaro mm. to seche ma makosa dwar yudrega to principles gi ok makgiga imakoga mana jopuonj mm -hmm. cases ma sani nie court ng'eny gi mek jopuonj to yudo ka principal mang'eny ng'eny gi to gibedo mana delocalized mm. to kata ki delocalized pod otimo the same same mistake koro as a union wawacho ni one nyaka wa protect the integrity ma japuonj wawacho ni japuonj ni ka otimo tijno nyaka miye pesa maber wawacho ni eh, supervisors and vigilators gi examiners mabiro nono penjno nyaka chul on time nikech ji- payment delayed is payment denied wawacho ni nyithindo gi be seche moko gin out of control ok ochuno ni japuonj ma nyaka many nigi penj seche moko jonyuol gi be manyo nigi penj oko yes koro nyithiwa gi waseneno cases ma nyithiwa gi ema negowa sasi ma wuoyo ni sani higi wigini wadhi ikre mar iko japuonj manase Ong- omarani Ong'u- ong'ole Manas- manase ong'ole ne en japuonj ma kiswahili ma go secondary school to iyudo ka nyathi ma nopuonjo form one gi form two ma sani ni e university parallel ma be cheke moko nochoko ni pesa mar arambe mar dhi e school ema notong'e iwinjo nyithindo ariyo motong'ego ne gin nyithindo maramba gi wanga pala mm. nyithi form 3 gi form 4 mm. koro nyithi nyathi mos nyalo tongo kata japuonj ango mangi nyise gi wach Kenya National Examination Council mm -hmm. magi nyathi ma ja mahundu mm. iwinjo to magi is gik moko masibet ka wacho ga kani basic education act mono abiro golo cha mano yeah. nyathi power mm. ma nyathi nyalo tongo japuonj to there is nothing mitimo mm. to japuonj ko pada pada nyathi kaka no timre miwani kata otimre shauri moyo mm. tido kosebedo interdicted mm. japuonj otimo makosa mathin Kila pressure is too much on the Nyithindo mane to teachers.
mojo puonjgi kipok okaw negi atua. Onomaki gi to then wawinjo ayaka kes orumo. Mm. Kes pok orumo asach to nowinjo nomaki negi. Mm. To wawacho as a union nyithindo gi kik mi kata bond Mm. nikech gibiro interfere gi kes. Yes. To kom kaw negi atua onego kaw negi atua moro mar mada ma ok en kata manslaughter. Mm. Kes gi kik wati winj ni investigations itimo. Ochu- chal gi moro motimre migori cha moro mar sponsor gi sponsoris cha in fact seche moko kenya si- si- system mar gina kia ni gik moko timre ng'adi wang'eyo ng'ane ni omonego ng'ane to pod watimo investigations koro wadil gi cases ma nyithindo ma nyiri dil gi these sponsors nyithindo ma yawuoyi gin jo drug addicts magi nyithindo aparo mano madho njaga mano onego japuonjni koro nyathini ka oket omi japuonjni en supervisor kawuok from nowhere mm. in north eastern jopuonj osega negi nikech otamo nyithi kwalo penj ah. ma nyathi yes ma nyathi jopuonj kane dwaro wuok north eastern ne nang'o nikech gitamre konyo nyathi kwalo penj mm. nyathi oyie negi secondly nyathi ong'eyo ni it's right odo kadho mm. in in emi tame kalo ok wachni magoha tame kalo yeah. ok wachni amina mohamed ambassador jambetre tame kalo mm. in supervisor in vigilator To in supervisor invigilator ni, in imiyi pesa mathin, pesa ni be ilewo. Center manager cha ichulo mia abich per day. A whole principal job group Q, iketo ido miyo mia abich per day. Seche moko deputies gi tok chul. To principal be tinde seche moko dicho, oketo deputy ma chiwo sa apar gachiel, dhi kawo container. To containers gi awinjo ni nyie gimedo gi giketo gi kode. Seche moko container ni mabor, kata kanyo omedgi ni Amina Mohamed eh, jatend migawo nye pakre ni nye gisemedo 40 containers koro o- o- ease in, ok ni ori- oridi- o- o- otieko o ease in the distance o reduce the distance it means ni pod shida nitie japuonj bro chiwo saa apar gotieno ka ringo dhi manyo O- o in danger is life kuonde moko koth chwe marach flooding nineno last year ka police gi japuonj kadho kanyo oting'o papers malo Yeah. o risk life ne monyalo drown to kose drown japuonj onge insurance mibro chul nek onge pesa ma odhi chulo japuonj ni jopuonj wa risking their lives to kendo ema pod isiemogi ni kitimo makosa ikwelo japuonj ang'o ma japuonj dhi kwalo kanyo emomiyo nyaka wabed kanyo kwa fight for the rights of japuonj nikech gin gi shida I- gi- there seche ma gitimo supervision gin under the news for weather flooding kata piny maliet transport seche moko en shida chiemo moro malong'o be onge pesa gi bende en pesa moro omuom moro mathin mibiro chule bang' higni bang' dweche kata apar mm. iwinjo and secondly nyithindo gi be ng'iyo gi kata kaka jasike
last year dogno gwagwa koko kata this year dogwa mm. koko chul pesa moro mane openj kata mago atwacho nana ken joko po chul mm. yes eka koro chul gi bang' dweche auchiel to pesa gi ni eri dhi kure ikete ga ochamo interest ikete ichamo interest dongo ng'eny kama iwinjo mm. mari eh, tin lakini ung'eny kose kaw pesa no kete bank kanyo mm. ochamo interest ni jatelo kare ikiaga kaka kenya tiyo yawa yes kamano kosekete ochamo interest kata dweche adek moro e iluongo nang'o cha account cha iluongo nang'o Eh, eh, eh.
Ikete ikane kanyo. ikane kanyo Mm. yes koro mago e mibabi monego bed ni dpp nordin haji ng'iyowe mibabi moko matimre kata e nek ma jopuonj mosenono ma jopuonj moseng'iyo penja not being paid on time kuondego be okati snes white wayie gi gima otimoni to kuondego be ong'i nikech mibabigi ema kelo ang'o ema kwelo kwalo penj hmm. penj ok wabi solve wach makwalo penj ka nitie hitilafu hmm. hitilafu en jopuonj examiners are not paid in time hmm. ok wang'i audit mar nek to audit mar nek ibiro tim mana ka wan gi substantive ceo thirdly security ma jopuonj nyaka ng'i mm. and put in inyo ka jopuonj ose nyalo negi japuonj kaka noneg manase ong'ole ofuku ah. koro wakia ni supervisors gi invigilators mm. ibiro tim nadi mm -hmm. yeah ibiro tim nadi kuonde ma gitamre kwalo gin penjo onego bed ni profesa magowa wuoyo about the security mm. yes so security ok nyis ni miyo japuonj security seche motero penj cha mm. security ma japuonj nitie nyaka e ode nyithindo gi nyalo rite nyaka e ode gotieno mm. yes in inyalo miyo mana japuonj security seche moting'o papers mek penj mm. kosetieko tike kama entie so there is that danger ma wana skupet and uh, our counterparts at trade unions nyaka wago koko eka mondo jogo ginene wachni mogik ne jonyuol kaachiel kod nyithindo madhi timo penj dakika achiel jonyuol uhakikisha ni nyithindogo otimo penj maber mm. idea moko mani kwalo papers itimo ang'o sani wachopo e kamoro ma nyathi nyalo succeed anywhere mm. kata ka nyathi yudo d plus titere certificate course yeah. mm. onyalo oginene mos mos certificate course mm. odhi otimo diploma mm. ka en medicine ema odwaro pod onyalo dhi mtc mm. nitie certificate courses kacha nitie diploma courses mm. idea mar nyithindo ka kwalo penj to dhi e university to koro ka wuok to gibedo jonek kaka koro janek mamanyo onego japuonj chande mm. mago ok wadwa beduru the first guidance mek nyithiu kuwewe ni jopuonj ema biro ng'iyo nyithiu ni japuonj en ng'at modich gi gik moko kaka tipad japuonj en ng'at moro modich moketi ni ne ok nyal kata chwado nyathi mm. koro in ema nyaka ikaw responsibility mar ng'iyo nyathini mane based mar competence based curriculum mochakre tu- miluongo ni 263 dhi ng'iyo ni a big part of the work idhi tim gi janyuol kiweyo ni japuonj biro rito ni nyathi mano wachi nikech japuonj gi nyathi e secondary higni ang'wen kende kosetieko to odhi ke nyathi ma nyako to odhi manyo sponsor mano wachni ke nyathi ma wuoyi to odhi madho drugs to neko mano wachni nyithindo ok ilosogo nyithindo bende ong'e ni this is their future gimoro mit ka in itiyone mhm. gima itiyone mit moloyo gima omiyi amiya mm. koro ti matek itim penjno kik ibed worried of grade midhi yudo mm. kiyudo a yudo b yudo c pod inyalo succeed godo ok ochuno ni nyaka duto bed engineers mm. jomoko nyalo bedo sportsmen jomoko nyalo bedo jose succeed kuonde mopogore opogore mm. ok ochuno ni nyaka all of us wabed doctors kata engineers mm. yes erokamano mm. agone erokamano ndugu ahinya zabulon jagoro mar kupet e bade mag somo weche go kuma mag somo wan bende kaka lugo tigo wanyalo kwayo ne jopuonjre madhi timo penj Ah, hawi maber e penj machalo kamago eko pod wabiro nyime kod loso weche machalo kamagi gi achiel kachiel kaka odiochienge medo dhi orito masani an en jeff olumbaka erokamano nya chopo siku